سونا سائیں اج تہاڈی خدمت وچ امان اللہ ارشا صاحب دے پنج ڈوڑے گھن کے حاضر تھے ہیں سن سو دوست نال بھی شیئر کرے سو شروع کرنے سائیں امان اللہ ارشا صاحب دا کلام سائیں انہاں دا پہلا ڈوڑا فرمیندن سائیں کرم کیتا ہئی وس پئی ہے اج کل کائنات فقیریں دی سائیں کرم کیتا ہئی وس پئی ہے اج کل کائنات فقیریں دی نہ تاں رلدیں کتھا ݙینہہ تھیندا اتے کتھ کئی رات فقیریں دی احسان تیݙے نیوی پچھ ٻیٹھا کݙی ذات ضماعت فقیریں دی ݙتی در تے رہݨ دی جاہ ارشد نہ تاں کتھ اوقات فقیریں دی۔ امان اللہ ارشد صاحب دا اگلا ڈوڑا سائیں سائیونی فرمیندن تیری مونجھ مسلح مسجد دا اساں پیت دیا نفلیں نیت کھڑوں تیری مونجھ مسلح مسجد دا اساں پیت دیا نفلیں نیت کھڑوں نہیں ہوش رہا کئی کلمے دا تیڈے گندے سانول گیت کھڑوں تیڈا ذکر ہے مقصد زندگی دا ہر ہار کوں کیتی جیت کھڑوں تیڈی یاد اچ ارشد جت کھڑ گیوں اساں ایویں جان مسیت کھڑوں۔ امان اللہ ارشد صاحب دا سائیں اگلا ڈوڑا سائیں ہنی فرمیندن۔ ساݙے پیریں گھنگھرو شوق دے ہن اساں نئیں تھکدے جت کتھ نچوا ساݙے پیریں گھنگھرو شوق دے ہن اساں نئیں تھکدے جت کتھ نچوا اساں نچݨا ہے تیݙی انگلیں تے تھتھ نال بھانویں بے تھتھ نچوا بھانویں مسجد نے بھانویں مندر ڄل بھانویں اتھ نچوا بھانویں اتھ نچوا۔ تیݙے ارشد ہتھ جو آ ڳئے ہوں تیݙی مرضی ہے ساکوں جتھ نچوا۔ امان اللہ ارشا صاحب دا سئیں اگلا ݙوہڑا سئیں ہوݨی فرمیندن اساں پاندھی نہ تھک ٻہݨ والے ساکوں پندھ پل پل اساں رول ہیسے۔ اساں پاندھی نہ تھک ٻہݨ والے ساکوں پندھ پل پل اساں رول ہیسے نہ گھر نہ تڑ نہ چھاں چھپڑی ساݙیاں سوچاں تھل اساں رول ہیسے کئی کئی ݙینہہ کئیں دے خوابیں وچ نسے ولدے ول اساں رول ہیسے ساݙا تھی تے ارشد رل ویسیں ساݙے نال نہ رل اساں رول ہیسے۔ امان اللہ ارشد صاحب دا سئیں اگلا ݙوہڑا سئیں ہوݨی فرمیندن ساکوں اپݨے ناویں لاتی چا اساں پاگل تھی پل پل مرسوں ساکوں اپݨے ناویں لاتی چا اساں پاگل تھی پل پل مرسوں۔ اساں عزرائیل دے سونہیں نئیں توں حکم ݙیسیں اساں ول مرسوں۔ ہݨ جیوݨا ہے تیݙے قرب دے وچ جے دور کیتو اساں جل مرسوں۔ تیݙے ڳل دے ارشد چولے ہوں ہݨ ترٹ مرسوں یا ڳل مرسوں۔ کمال شکریہ سئیں کمال مہربانی سونا سئیں ساری ویڈیوز کوں شیئر کرے سو اور کمنٹس اچ اپنی رائے دا اظہار کرے سو دعائیں اچ یاد رکھے سو اللہ پاک تو کوں سارے وسیب کوں اپنے حفظ و امان اچ رکھے رب سونے دے حوالے سے